Shwmae a chroeso ti y fideo drill of mynediad dais uned 27, mynediad dais myned entry level 2's unit 27. Dych chi bron a uh, gorffen y cwrs boys, you've almost finished the course. Um, felly dyma drill uned 27, uh, here's drill unit 27, iawn. Yeah? Os dych chi wedi edrych ar y geirfa yn barod, if you've already looked at the vocabulary for this unit, da iawn chi, da iawn. Os na, if not, peidiwch y becso, dych chi'n gallu cario ymlaen ac edrych ar ôl. You can carry on and look after or have a look before you start, os dych chi moyn, if you want, iawn. Felly, gyda'r drill, gyda'r drill, with the drill, as per usual, please peidiwch edrych yn eich llyfr, please don't look in your book, wrth i ni wneud y drill, as we do the drill, os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, please, iawn? Nawr te, yn uned 27, dyn ni'n mynd i siarad am eiddo a pherthnasau eiddo, eiddo possessions a pherthnasau relatives, iawn? Felly, we're going to talk about possessions and relatives, iawn? So, i ddechrau, Drill un, dyn ni'n mynd i drafod perthnasau, perthnasau, relatives. Iawn? Felly, yn Gymraeg, dych chi'n cofio, dych chi'n cofio uh, beth yw mother yn Gymraeg? Beth dyn ni'n dweud am mother yn Gymraeg? Mam. Mam. Iawn, mam. Mam. Gwych. Mam Siân dw i. Mam Siân dw i. I'm Sian's mother. Mam Siân dw i. Mam Siân dw i. Mam Siân dw i. I'm Sian's mother. Mam Sian dw i. Da iawn. Mam Sian dw i. Gwych. Dych chi'n cofio, dych chi'n cofio, dych chi'n gwybod beth yw br uh, brother? Beth yw brother yn Gymraeg? Brawd. Brawd. Brawd. Brawd Siân dw i, brawd Siân dw i. I'm Sian's brother, brawd Siân dw i. Brawd Siân dw i. Brawd Siân dw i. I'm Sian's brother. Brawd Siân dw i. Da iawn. Brawd Siân dw i. Brawd Siân dw i. Gwych. Nawr, beth yw yngl? Yngl yn Gymraeg. Ewythr. Ewythr. Ewythr. Mae pobl yn dweud wncl, people do say wncl, iawn, ond heddi, heddi, yn y, wel, yn y fideo yma, yn this video, dyn ni'n mynd i ddweud, we're going to learn ewythr,

Ewythr Siân dw i. Da iawn. Ewythr Siân dw i. Gwych. Beth yw friend yn Gymraeg? Beth yw friend? Ffrind. Ffrind. Ffrind Siân dw i. Ffrind Siân dw i. I'm Sian's friend. Ffrind Siân dw i.

Neu tipyn bach o berthnasu, we've done a little bit on the relatives nawr. Nawr dyn ni'n mynd i ofyn cwestiynau, we're going to ask questions. Um, we're going to ask what the names of the relatives are, iawn? Felly, using your, dy, iawn? Felly, beth yw father yn Gymraeg? Dych chi'n cofio beth yw father?

What's the name of your father? Beth yw enw dy dad i? Da iawn. Beth yw enw dy dad i? If you remember, there's a soft rotation, treiglad meddal ar ôl dy. Iawn, ond peidiwch becso, gwrandewch, gwrandewch, listen ac ailodroddwch, repeat. Iawn? Beth yw enw dy dad i? Nawr, beth yw uh, brother? We just did brother.

Beth yw enw dy frawd di? Da iawn. Beth yw enw dy frawd di? Gwych. Nawr, beth yw aunt? Aunty. Modryb. Modryb. Modryb. Gair i fi, gair posh yw modryb, iawn. Uh, mae llawer o bobl, lots of people, maen nhw'n dweud, maen nhw'n dweud aunty. Ond y gair iawn, y gair posh yw modryb, felly yn y fideo yma, dyn ni'n dysgu modryb fo anti, iawn? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? What's the name of your aunt? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? What's the what's your aunt's name? What's the name of your aunt? Beth yw enw dy fodryb di? Beth yw enw dy fodryb di? Da iawn. Beth yw partner yn Gymraeg? Beth yw partner?

What's your partner's name? Beth yw enw dy bartner di? Da iawn. Beth yw enw dy bartner di? Gwych, da iawn. Drill 3 nesaf, drill 3. Dyn ni'n symud ymlaen nawr, moving on, to eiddo. possessions, iawn? Um, so nawr, dyn ni'n mynd i drafod um, manylion, the details of your possessions, iawn? And we're going to use um, the, the meaning my, iawn? A cofiwch bod treiglad trwynol, treiglad trwynol ar ôl the, nasal mutation. Mae'n llawer o hwyl, it's lots of fun, ond peidiwch o becso, just gwrandewch, gwrandewch, listen, ac ail adroddwch, ail adroddwch, repeat, iawn?

Fiesta is the make of my car. Fiesta yw make fy nghar i. Da iawn. Fiesta yw make fy nghar i. Gwych. Nawr, coch. Coch yw lliw fy nghar i. Coch yw lliw fy nghar i. Red is the colour of my car. Coch yw lliw fy nghar i. Coch yw lliw fy nghar i. Coch yw lliw fy nghar i. Red is the colour of my car. Coch yw lliw fy nghar i. Da iawn. Coch yw lliw fy nghar i. Da iawn, da iawn. Nawr,

Doctor Jones is the name of my doctor. Doctor Jones yw enw fy noctor i. Da iawn. Doctor Jones yw enw fy noctor i. Da iawn. Banc Bryn Castell yw enw fy manc i. So banc, fy manc.

Gwych! Da iawn chi! Da iawn. Nawr te, dyn ni'n symud ymlaen i drill pedwar. Drill pedwar, dyn ni'n gofyn, we're asking, uh, pris petrol, pris neu pris petrol. Iawn? Um, we're going to ask for prices in general, iawn? Dim byd penodol, nothing specific. Iawn? Felly, beth yw petrol yn Gymraeg? Wild guess. Petrol. Petrol. Yr un peth, iawn? Felly, beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? What is the price of petrol? Beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol? Beth yw pris petrol?

Cwrs Gymraeg, wrth gwrs, cwrs Cymraeg. Cwrs Cymraeg, iawn. Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? What is the price of a Welsh course? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Beth yw pris cwrs Cymraeg? What is the price of a Welsh course? Beth yw pris cwrs Cymraeg? Da iawn. Beth yw pris cwrs Cymraeg? Da iawn. Nesaf, beth yw computer yn Gymraeg? Gair hir, da. computer, cyfrifiadur, cyfrifiadur, cyfrifiadur, cyfrifiadur. Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? What is the price of a computer? Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? Beth yw pris cyfrifiadur? What's the price of a computer? Beth yw pris cyfrifiadur? Da iawn. Beth yw pris cyfrifiadur? Gwych. Nawr, beth yw mobile phone? Mobile phone. Ffôn symudol.

What's the price of a mobile phone? Beth yw pris ffôn symudol? Da iawn. Beth yw pris ffôn symudol? Da iawn chi, da iawn. Iawn te, dyn ni'n symud ymlaen nawr i drill 5. Drill 5. Dyn ni'n siarad am pris y petrol, pris y petrol. So, we're asking about specific items, whereas before, it's quite general. Nawr, dyn ni'n bod yn benodol, iawn, we're being specific.

Beth yw pris y petrol? What is the price of the petrol? Beth yw pris y petrol? Da iawn. Beth yw pris y petrol? Da iawn. So, because we're just asking the petrol, wrth gwrs, we put the e in. Iawn?

Beth yw rhif y tŷ? Da iawn. Beth yw rhif y tŷ? Da iawn. Nawr, beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? What is the name of the house? What is the name of the house? Beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? Beth yw enw'r tŷ? What is the name of the house? Beth yw enw'r tŷ? Da iawn. Beth yw enw'r tŷ? Nawr te, um, beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? Beth yw enw'r dre? Carin Arfon sy'n fyna. Beth yw enw'r dre? What is the name of the town? Beth yw enw'r dre?

Da iawn. Drill chwech nesaf, y drill olaf, last drill for this video. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar y patrymau gwahanol. We're going to look at the different patterns um, gyda'i gilydd, together, iawn, uh, using who. Felly, beth yw captain yn Gymraeg? Beth yw captain? Capten. Capten. Iawn, capten. Cwestiwn gyntaf, first question, ail adroddwch. Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Who is the captain? Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Pwy yw'r captain? Who is the captain? Pwy yw'r capten? Pwy yw'r capten? Da iawn. Nesaf. Pwy yw capten y tîm? Ww. Pwy yw capten y tîm? Who is the captain of the team? Pwy yw capten y tîm?

Mwy o fanylion, more details nawr. Pwy yw capten tîm rygbi Cymru? So, sorry, pwy yw capten tîm Cymru? Pwy yw capten tîm Cymru? Who's the captain of the Welsh team? Pwy yw capten tîm Cymru? Pwy yw capten tîm Cymru? Pwy yw capten tîm Cymru? Who is the captain of the Welsh team? Pwy yw capten y tîm Cymru? Da iawn. Pwy yw capten Tîm... Ww, sori, mae'n flin i. Pwy yw capten Tîm Cymru? Pwy yw capten Tîm Cymru? Gwych! Da iawn chi, ardderchog! Dych chi wedi gorffen uned 27. Dych chi wedi gorffen uned 27. Felly, da iawn chi, da iawn. I'm sure your tutor will give you different ways of remembering how to get rid, well, how to use the verse and th specific things and general things in your next video lesson.